Miarahaba antsika daholo. Misy zavatra ataoko anareo an, produit an. Aloe vera izy ity, be dia be mihitsy an. Be dia be mihitsy ilay izy fa ireo ihany ireo no ho eto am-pelatanako eto an, dia ireo no asehoko an. Dia misy koa ny fanasana, fanadiovana tarehy. Miaraka amin'ny rehetra prod rehetra ok zany hoe efa nanao efa misy vidéo ko any nasehoko a fomba fampiasana azy dia misy koa ny parfum ho antsika izay tia parfum eto izany ohatran'ny hoe karazana echantillon Ka be da be le izy an! De atoroako anareo hoe dia ito ny crème amle fampiasana anle le produit amin'ny tarehy. Voalohany indrindra sasana ny tarehy, de faharoa raisina le borosy, fafana sasana ny tarehy dia Atopitopitoha kely ny serviette hafa fa dia maka ilay borosy an, somary lemana kely ilay borosy mba tsy may, dia maka an'ilay ity ilay ilay crème anasana an'ilay tarehy dia atao eo ambony borosy an dia. Dia rehefa avy eo an, efa hita izany ilay crème an, dia dia manendy hoe iny no ahosotra amin'ny tarehy, na hatraty na amin'ny tenda na amin'ny ina, afaka ataonareo daholo. Dia ataonao manodidina ohatr'izay. Efa misy vidéo tsy ny eo ambany eo an, dia. Dia mipika kely ohatr'izay aho dia avadika amin'io toeran-kava indray. Fa raha mbola misy hoe fanontaniana nareo an! satria ny tarehy koa tsy ny efa avy sasako fa manao fotsiny aho fa manaraka aho mbola asiako vidéo misimisy. Afaka atao nareo eny amin'ny tratra eny ohatra hoe misy tasitasy ireny nareo an! dia aboka atao dia vita izay dia vonoinareo tsindriana mafimafy an! Ty maty. Pizza an de asoriny ty sarony ty. De kobanina. De apetraka. De averina amin'ny laony an. De vita izay an de kobanina ny tarehinareo kobanina. Vita izay de kobanina ny tarehy an de de kobanina an. De vita izay de vita. De fafana. Io tsy nantarihiko avy nanisy an'io izany. Io hitanareo taratra be an! Mbola tsisy niniana anefa io. Tena mandimandina be ilay tarehy amin'io an! Misy koa ny sipa tatouage izay tena manabotsika nify an! Misy koa ny déodorant an! Misy ny vakivaky hoho, vakivaky tongotra an! Dia ho amin'ny fampiasana ilay izy an, ilay pro, ilay, ilay, ilay fanibosy teo an, man- dia ho a- afaka mampiasa crème nareo izay fampiasanareo andavanandro an. Ny anà tsy nazao crème aty ny fampiasaiko, dia asiako crème amin'ilay fampiasa andavanandro. Mampalamalama anao Manala tasy any ko ty be da be le produit ao anatin'ny site a, dia baiko anareo ny site a dia afaka jerenareo a. amin'io site io ambany io fa izao kosa anefa ho antsika malagasy aty ivelany an, Europe ihany aloha hatreto an, no no no afaka manao livraison n'aiza n'aiza misy anao an, dia afaka Afaka manao livraison dia afaka manoratra amiko nareo a, dia omeko anle izy a, dia nefa izao koa afaka miara miasa koa tsika, ohatra hoe enao te hiara hiasa miaraka amiko a, afaka te mba te handray surtout amin'izao confinement izao a, dia ohatra hoe te hiara hiasa enao te mba te handray karama enao ohatra hoe isaka faran'ny volana, afaka miara miasa tsara tsika a. Dia izay dia aza adino. Misy fanontaniana roa dia apetraho ambany ao. Hitanareo ve? Malandilandy ny tarehy. Izay, aza adino ny fotoana. Izay, maty tonta ô! Dia aza adino ny maty ka andry eo amin'ny vohikany an'aiza n'aiza misy antsika. Fa ho anareo Madagasikara na aiza dia afaka mety hoe any aoriana any mety hoe afaka misy mandefa na misy olona mandefa any mandeha any Madagascar ohatra ianao dia dia mety hoe afaka alefanay any ilay produit fa mety hoe somary lafolafo kely mandefana azy. Izay fa mazotoa daholo an! Very ô!